Insellmilkom u nilqakom għal din iċ-ċerimonja tal-Premjijiet tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Micallef 2024. Ingħatu applaws ta' merħba għal din iċ-ċerimonja. Grazzi, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna. Dan il-konkors huwa mtella' mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u f'isem il-Kunsill nixtieq nirringrazzjakom talli ingħaqadtu magħna hawnhekk illejla. Din hija s-sitt edizzjoni ta' dan il-konkors li jippremja tliet poeżiji bil-Malti. Il-konkors jiġi aġġudikat b'mod anonimu permezz ta' psewdonimu biex il-poeżija tkun tassew fiċ-ċentru tal-apprezzament tagħna. Matul din iċ-ċerimonja se nkunu qegħdin nagħtu spazju għal qari tal-poeżija bil-Malti. Din is-sena wkoll bis-sehem tal-poeta rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Murad Schubert, kif ukoll il-poeta mistieden mill-Emirati Ali Alshali. Dwar dan nitkellmu minn hawn u ftit ieħor. Però qabel ngħaddu għall-parti letterarja ta' din iċ-ċerimonja, nixtieq nistieden fuq il-palk lill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għad-diskors ta' merħba tiegħu. Sur Camilleri, f'idejk.
Merħba, mistednin. Merħba, għalik. Merħba Murad. Ehm, kif qalet tajjeb Antonella din hija s-sitt edizzjoni tal-Premju Dori Mekallef u naħseb din hija r-raba' darba illi qed nagħti diskors waqt iċ-ċerimonja. Il-Premju Dori Mekallef qed narawh jikber. Qed narawh jikber fil-parteċipanti, qed naraw taħlita ta' parteċipanti. Għandna parteċipanti veterani li huma sinonimi mal-vers tal-kelma, ma tal-poeżija. Għandna parteċipanti ġodda li qed jitħarġu fil-ħila tal-kitba bil-poeżija. U naħseb dak Jimliena b'kuraġġ illi minkejja li forsi ħafna ħafna jgħidu li l-poeżija ma tbiegħx, u forsi hija realtà wkoll sfortunatament. Il-poeżija da ħajja, u l-poeżija hija l-arma li naħseb l-iktar tniggez. Qed ngħidha jiena illi nikteb ħafna finzjoni. L-ewwel versi tiegħi ktibthom bħala bħala żagħżugħ ta' sittax-il sena niftakar, żmien ilu issa. Ehm, ma kienx poeżija impenjattiva wara ftit ta' żmien tinduna l-poeżija mhix il-qagħda tiegħek, tinduna li huma affarijiet oħra ma' qagħda tiegħek. Allura iktar u iktar nammira min juża l-poeżija bħal arma biex jwassal dak li għaddej madwarna fis-soċjetà dak li qed idejjaq lis-soċjetà, dak li qed jimpenja liċ-ċittadini biex forsi jużawh bħala protesta. U llum li għandna magħna mistieden distint bħal Ali li ġej minn pajjiż fejn għandna ċertu similitudni fil-lingwa, ftit qabel konna qed nitkellmu dwar il-fatt li hu beda jagħraf Beda jagħraf sinjali li kellna madwarna u qal, Isma', hemm affarijiet li aħna komuni. U dik hi s-sabiħ tal-komunikazzjoni tal-lingwa. U l-lingwa tal-letteratura hija tassew hija universali għaliex tasal għand kulħadd. U llum ħa naraw, naħseb, espressjoni ħajr, xi ħaġa li jien vera ċitat li nara lil Murad Dullali hawnhekk, Ma tkunx ħaġa iktar importanti mid-diskors tiegħi ta' fil-verità, imma xi ħaġa li tara xi ħaġa ħajja bejniethom għaddejja. Xi kultant ukoll però dan huwa messaġġ li nixtieq wassal anki għal min forsi llum se jirbaħ. Jien meta kont tifel jien, meta ma kontx nirbaħ kont insabbat saqajja niftakar jien. Tajjeb, Konna bħalma ngħidu aħna sor loser, imma mod titgħallem titgħallem tirrealizza illi diġà li qiegħed fiha l-biċċa ehm, tagħmlek xi ħaġa ħajja wkoll fis-sens inti qed parti minn il-komunità. U xi darba żmien tiegħek jasal. Konna raħat tieħu li joħroġ il-kotba, konna jitimux xi darba noħroġ il-kotba jien sejli Dod isir veteran na oħra mażmin, ġviri, etna rani sawnek fostna li u koll ilom jikbu Jekk mhux daqsi qabli jew ftit qabli jew ftit warajja, ilkoll naħseb ilhom fix-xena wkoll illi x'darba bdew bdew minn x'imkien, bdew mill-ewwel pass. U dak li nibqa' nagħmel, nibqa' ħeġġeġ lil kulħadd jikteb. Din xi ħaġa importanti ħafna. Il-komunità bil-mod il-mod tibda tikber. Għaw nawgura l-ewwel ir-rebbieħa, però nawgura wkoll kull min ipparteċipa. Il-parteċipazzjoni tagħkom Hija s-sostenn biex il-pjanta tal-Pray Me Dwar Imħallef tebqa' tikber u jsir il-premju nazzjonali li ħaqqu. Grazzi.
Grazzi, grazzi hemmhekk lis-Sur Camilleri ta' dawk il-kelmtejn. U jien ħa ngħidilkom ftit aktar dwar il-konkors. Dan il-konkors nazzjonali tal-poeżija huwa miftuħ għal poeti ta' kull età li jippremja tliet poeżiji oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers u li qatt ma ġew ippubblikati qabel. Dawk huma l-kriterji. Bħal dawn l-aħħar snin, u hekk kif semma wkoll is-Sur Camilleri, il-konkorrenza tal-awturi din is-sena kienet waħda tassew inkoraġġanti u fil-fatt ġew sottomessi 58 poeżija eliġibbli. Bħal kull sena wkoll il-konkorrenti għamlu taħlita sabiħa ta' poeti stabbiliti kif ukoll kittieba emerġenti. U hija din il-parteċipazzjoni u d-diversità ta' dan li tkompli tagħmel dan il-konkors wieħed prestiġjuż u anke spazju importanti fejn nisimgħu wkoll b'ilħna ġodda. Issa nixtieq nistieden fuq il-palk lir-rebbieħa tas-sena l-oħra, Leanne Ellul, biex taqsam magħna l-poeżija li kisbet l-ewwel post fl-2000 23. Leanne, nilqgħek hawnhekk magħna fuq il-palk. Kif inti? Grazzi tal-qiegħda magħna. Poeżija li rebħet is-sena li għaddiet kienet Ix-xnigħat ta' xmux u dwalijiet għammiexa. Leanne se taqralna wkoll xi poeżiji oħrajn li ħejjitilna llejla. F'idejk Leanne.
Grazzi ħafna. Il-lejla tajba, ma nistax nemmen li għaddit sena u naqri iktar magħhom fil-fatt għax is-sena li għaddiet il-festival sar qabel. u ħa naqra dil poezija li kif kontet fuq it-television ktibta fid-dar tal-kunjati. li kienet rebħet is-sena li għaddiet. Xnijat ta' xmux u dwalijiet għammixa jew din l-art umda lat titqarqaċ u xqox. La titqarqaċ u xqox din l-art umda u ssir xibka ta' ħjut tispiċċa u titmermer, tispiċċa titmermer. tispiċċa. Tintiġ ġilla garża għatxana, safranija, lewn mard kobalt, 58.933. Tostor il-materja tal-feriti jiġbdu ramel darba dehbi, xejn ma jibqa' jleqq fix-xemx settembrina. Hashtag Effe, Effe, Effe, Effe, Zero, Zero. Raġġi bjondi, sammru ġisimna msejken salib meħluba mis-sħana tiżvinana. Riġlejna ħbula ta' rabaq qmuħ u aħna in-naffara l-mifluġa. Arana hemm u jiena niġi nfittxek qasba f'id xkora f'oħra. U fiha l-loqom ta' storja li darba kienet. Frak ta' memorja, biċċiet ta' ġebel li darba sejjaħna darna. Il-fluwidi fil-fliexken mar-radija wkoll. U naqsam widien qarsa b'ħarsa skantata ta' min ilma ma jixrobx u nsaffarlek, nixfa assoluta. Minn għanja tqila oħsmju, sakemm insibek togħdos f'trabijiet nixfin fl-ispazji li jifdal bejn ħajt u ħajt, leħni, sejjieħ iħanxar sa ma jsibek tqalleb ħamrijiet musfara ħarifa. Sittax, Sink, għaxra, erbgħa u ħamsin, Saffi ta' karti xi darba siġar jobogħdu sħana daqsek imbagħad narak tilmaħ biċċiet ta' kewkbiet jiċċarrtu fis-smewwiet, Is-sema jsirlek is-saqaf tiegħek u tintefa' tisma' ix-xnigħat ta' xmux u dwalijiet qammiexa, likwidi, jaħarqu ġilda mxawta diġà, polimeru espost għall-aġenti ossidanti, maż-żmien, imma inkun sibtek meta felli qamar mislud, felli qamar minġel, ikun li jrid hu, jitbissem xedaq t'artru, F'deżerti ta' smewwiet, fwieħa ta' fjammi mħeġġa, ilsna mkebbsin kif nivvampjaw. Aħna li xi darba konna trabi, insiru trabijiet. Nitgeżwrulna f'xoqqa, inkunu il-mumji mqarqċin t'għada. Intiru minn hawn, niżvintaw. Ħanaqralkom tliet xogħlijiet li għadhom kemm ġew ippubblikati f'din l-antoloġija, antoloġija 24, ippubblikata minn Kotba Kalleja. Huma xogħlijiet li twildu minn frammenti, twildu minn biċċiet. Somma, se nħallikom tisimgħuhom. Dak li għoddu fadal. Ma baqa' xejn mix-xewqat tal-bidu nett. Kif il-ġisem jitkawweġ lejn lejl eternità, jieħu s-suriet tas-suġġetti li xtaqna konna. Issa ma baqa' xejn li fl-irwejjaħ isbieħ tad-darba, li ssejjaħli għax ikun sar il-lejl u l-lejla d-dar. Baqa' s-sufan imħarbat u t-tvalja gingamata, imtebbgħa bħal-loqom tat-traċċi tagħna, baqgħu il-pjanti kemm kemm sfajra mewt u t-terrazzin, nsejt l-aħħar darba li rfistu. Baqa' kważi kollox kif kien imbarra jien. Tliet darbiet kieku xtaqt immut u stenbaħt u ma kinitx ħolma u ma kinitx xenqa x'imkien fid-dara temm in-nebħa, nefħa tal-għajnejn wara sigħat il-fiq, il-marki tal-inbid qaws u tondi f'tondi. Għad hemm x'imkien naqriet minn xagħri. Avolja nitolbok pala ħalli niġbor dal-fdalijiet. Imbagħad tliet darbiet oħra xtaqt immut u rġajt stenbaħt u bqajt għal waqt nixtieq niġbor dak li kien għoddu fadal. Għanjet l-irġiel mitlufa. Il-bieraħ xtaqt narak fit-toroq tal-belt hekk, kumbinazzjoni. Illum jien u ndawwar l-għaġina ridtek tkun hawn ħad-duq biċċa. Ma nafx il-pizza tkunx l-aħħar ikla li tixtieq tiekol qabel tmut imma għmiltha. Meta nikolha waħdi, tintiehem l-istess bħal meta naqsmuha terz jiena u żewġ terzi inti. Ix-xemgħa qed tixgħel bħallikieku qatt mhi se tispiċċa. Il-kafè u s-CBD qossi morsa. Fakkarni, sirt tifhmu l-logħob bil-kliem jew fhimtu sa minn dejjem? Is-siġar jibqgħu jfakkruni fik kull darba li narhom, kull darba inweġġa' ftit, forsi mnalla m'hawnx ħafna speċi 'l dan naħat. Kull post li nkun fih inqisu d-dar tiegħi. Ħallejtlek ir-ripasso fuq il-mejda u ma ħadtux. Ix-xahar id-dieħel se nerġa' npinġi ġismi. Kemm sar ħin u għadni qas bdejt. Dik id-darba meta tmissni tkun id-darba li nkun mitt. Nixtieq nerġa' nħares f'għajnejk kellek wisq ħamrija fihom dakinhar. Għadni nixtieq naħratha. Kull int raġel differenti u l-mara, il-mara hi, ir-raġel bħal inżieħ. L-aħħar poeżija li se naqra hija għal persuna speċjali ħafna li mhux qiegħda Malta bħalissa. Jien ma nemminx li il-poeti ma naħseb li il-poeti ħafna drabi jkunu jafu għal min qed jiktbu. U ħafna drabi forsi ma tkunx persuna waħda lanqas illi jkollhom f'moħħhom. F'dal-każ naf sew għal min qed nikteb. La nerġa'. Eħe, dil-poeżija wkoll, qabel ma nibdieha, f'moħħi sejjaħtilha anti-taħnina, jekk irridu ntuha ġeneru jew kategorija. La nerġa'. L-ewwel, nixtieq norqod fuq il-bejt xi darba, forsi meta l-istilel ma jidhru mkien int ma tidher imkien, Nara biss is-sħab jifforma kutra sħuna rtuba, bil-qmis ta' pari bajda bħal remettar imdardra. Ta' faċċata reġgħu mhux id-dar, u d-dellijiet tilgħin għal rashom bħal ħmar il-lejl sfrattat. Tieni. U kemm nixtieq nurik affarijiet asnaf asnaf. Kif insallab riġlejja fuq bejtek nistenna l-kundanna ta' sħab, kif nista' nisimek tirrakkuntali l-istramberiji tagħna mal-lejl kollu kollu, kif inqumu nindunaw li tfal. It-tielet. La nerġa' niġi nġiblek ż-ġgħajriet 'il hawn ninvesti, sa anke l-lożor flanella b'din t'ommna Pariġġhom se nkunu qisna qegħdin norqdu fuq weraq is-siġar u jgħidu x'jgħidu l-għada ma nqumux ħlief inti ħdejja u anki għajnejja se jsiru werqiet ħfief. Ir-raba'. Li rrid l-iktar immut miegħek int u tbenninni U l-aħħar kliem li ngħidlek illejla għal hawn. Grazzi.
Grazzi Lian, grazzi ħafna. Kif antiċipajt fil-bidu ta' din is-serata, e, din iċ-ċerimonja din is-sanija daqsxejn differenti minn ta' qabilha. Minn hawn ftit ieħor se nkunu qegħdin nassistu għal skambju letterarju bejn żewġ poeti.

Dawn kullu fatturi li għenuni biex nitgħallem l-lingwa. Il-Malti dak li naf għax il-Malti ma naħsebx xi ħadd lanqas Sur Oliver Friġġieri ma jaf il-Malti kullu. Baħar kbir ġifieri. Grazzi, grazzi Murad.
Ali, we turn to you. You've just arrived in Malta, so you haven't seen a lot of it, right? But maybe what are your first impressions and uh, maybe what you expected versus what you're seeing?

So, um, issa se naqraw ftit poeżiji kif għattilkom, l-ewwel bl-oriġinali u mbagħad it-traduzzjonijiet. Murad, ħanibdew bil-poeżija Pupa. Ħataqra ħilna bil-Malti and then Ali will read his Arabic translation. Pupa. Um, Għandi kelma fil-qosor ġifiri li rridnek dwar din poezija li eh,

Grazzi, grazzi għali. Murad, your second poem, it-tieni poezija tiegħek. Naqraw San Pawl l-oriġinali bil-Malti, Murad fidejk. San Pawl. Nixtieq li l-Maltini għalhekk apposta għamil dan il-vers mill-Bibja, nixtieq li l-Maltin tellum ġurnata li jħarsu daqsxejn sew fuq dew żewġ kelmiet li huma eterni. San Pawl, Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha. Dawn huma l-Maltin. Ħdejn l-istatwa ta' San Pawl jgħaddi qassis bir-rużarju f'idu. Politikant b'rasu mimlija kappital. Vagabund sejjer biex jorqod meġenb is-sur. Rqadt meġenb il-qaddis u ħlumt. Il-qaddis iqum mill-istatwa tiegħu biex ighatti biċ-ċuqqa lill-vagabund u jerġa' f'postu. Filgħodu

I, I love this end. Iva, għanna nimla kbira u għek. Kien għadet maħna. so,
Mazzaccio. Mazzaccio artista taljan li għandu um, uh, xogħol wieħed mill-akbar xogħlijiet tiegħu li mnebba minnu din, din l-poeżija. Uh, tkaċċija ta' Adam Wib mill-ġenna. Kull meta qattar id-dell serna eqsar minn qabel. Filwaqt li Masaccio jidrob bil-pensell b'muskoli mhux megħluba, jelmenta t-tkaċċija tagħna mill-ġenna Nitbissmu bi bluha. Nibbukjaw l-oqbra tagħna lussużi f'kwiekeb qriebna. Merħba bikom. Aħna l-għarwinin, l-mxarrbin, it-tpinġijiet ta' ismijietna fuq ġisimna jleqqu. Aqbad li idi, l-aktar insinifikanti, aħna dawk li nitriegħdu, qorba, f'djarna stess. Fejn ħa jasal del iżilju? X'inhu l-bidu tiegħu ħlief del ġisem? Qarnieta, nkiss nkiss tiżżerżeq lejn l-irjus għatxana, permezz tat-twieqi miftuħin beraħ. Apposta timsaħ il-passi tagħna minn fuq id-duni, tiffalsifika elf lejla u lejla. Nannuji twieled fis-sema, iżda missieri f'Diħan Ras l-Ħajma. Sedel limitu, l-familja tiegħi jħobbu kull bidu u kull waqgħa

Ruħ tilhex, libsi tiskiet. Importanti bħal ħbejża, bħel indirizz postali fi belt tfullata. M'għadx għandu vuċċi ismek. Wiċċek ilma. Ħawd tal-alabastru mherwi. Fih it-talb ta' dawk li jkunu għaddejjin jinħall. jesed ħawdin tagħhom jiserqu l-ħajja tiżgħor mingħajr mappa biex ma jsibux il-pirati. Il-preżenza tiegħek qattret lejl assolut. Is-skiet titjira tal-għajjinin. Paris Alwin Il-poeżiji tal-bieraħ isiru rmied fil-fireplace u hekk, iktar ma tixtarr is-solitudni tiegħek, sħabha ankrata, tqila wisq biex tgħaddi, infaqgħet f'idek l-jeminija. Din l-għalqa ltima, l-antidotu tagħha għanja
U nagħlqu dan l-iskambju letterarju bl-aħħar poeżija. Um, we will start with the original Maltese uh, Disappunt Murad. Um, Mahmoud, Mahmoud Shukri, uh, Muhammad Shukri, uh, l-ħobż waħdu, Breed Alone, dan kittieb Marokin li ilu li talaqna. Jgħid, uh, issa tard wisq biex nsejranġlu, diżappunt. U, u, u nifza li xi darba tmur bil-qasba u flok twaħħel ħuta, twaħħel tarbija. Diżappunt. Xtaqt nsir anġlu, nitwennis bit-tħaxwix ta' ġwin ħajja biex immur sat-truf tal-etern

First when when I got to it's only the reading the poems when I read them I I I, I could I could imagine which kind of poet I'm I'm I'm working on uh, on his poems. It was beautiful and the beauty of it it came because

U issa, naf li xaktar xedin tistennew bil-ħerqa biex issiru tafu minn huma r-rebbieħa. U issa, wasal propju dak il-ħin tant mistenni. Din is-sena, l-aġġudikanti kienu l-awturi Rita Saliba u John P. Portelli kif ukoll il-pubblikatur ta' ħafna ġabriet ta' poeżija David Bezzina. F'isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, nirringrazzjahom tax-xogħol tagħhom fejn kellhom madwar 60 poeżija x'evalwaw. Issa nixtieq nerġa' nistieden lis-Sur Mark Camilleri jerġa' jingħaqad miegħi fuq il-palk il għaliex se ngħaddu għat-tħabbir tar-rebbieħa. Se nibdew bit-tielet post. Mark? Fit-tielet post Ġiet il-poeżija Duplex ta' Matteo Pullicino. Nixtieq nistieden lil Matteo Pullicino hawnhekk biex jitla' jiġbor iċ-ċertifikat u l-premju. Matteo, proset, awguri. Għandna ċ-ċertifikat u l-premju tiegħek. miċ-Chairman tal. Inħarsu lejn il-fotografu hawnhekk għal ritratt kommemorattiv. Nibqgħu niftakru f'dan il-mument. Grazzi Matteo. Tixtieq taqsam nistidnuk taqsam magħna l-poeżija qiegħda miegħek. Matteo. Duples.
Qabel xejn, grazzi lill-Kunsill. Dupless, Mindu tlaqt Berlin ma fadal xejn minnek, pa. Ħlief aċċent fuq ilsien stranġier. Nammetti, ilek ilsien stranġier, kbir wisq biex joqgħod fil-wisa' ta' ħalqi. Irġiel mingħajr kunjom jitħanxlu f'ħalqi. tal-ġnien pubbliku f'satra ta' lejl, f'ġonna pubbliċi fis-sakra tal-lejl, bl-għajt irġiel mejta għal tħaddina, nafi ħiersa mejta għal tħaddina, bħalma dellek jagħti l-qabar missierek. Meta rajtek togħrok qabar missierek, sirt naf kif taf tħobb skiet imbaskat Ma nafx għax se nħobbu da skiet imbaskat Anke jekk ma jifdalx ħliefu minnek Grazzi.
Grazzi Matteo. Awguri ta' dan it-tielet post bil-poeżija dupless u grazzi wkoll tal-li samt magħna din il-poeżija. U issa ser ngħaddu għat-tieni post. Fit-tieni post ġiet il-poeżija Stadji minn relazzjoni fittizja ta' Louis Briffa. Nixtiequ nistiednu lil Louis Briffa hawnhekk biex jiġbor il-premju. Awguri Louis! Iġbor iċ-ċertifikat kif ukoll il-premju tiegħek hawnhekk Louis Proset ta' dan it-tieni post f'dan inħarsu lejn fotografu għar-ritratt. Iħor tal-aħħar. Grazzi Luis. Taqsam magħna l-poeżija li ġiet fit-tieni post stadji minn relazzjoni fittizja.
Stadji minn relazzjoni fittizja. Maqbud fis-sotterran ta' dawn l-istrofi, ma rrid naħbilek xejn. Kont ili żmien li qtiltek, ma llum tlajtli fil-wiċċ. Il-qraba dejjem ħasbu li fik fittixt biss l-ombra tal-imħabba. Bixkilla margeriti u peonji tal-kompassjoni ħasbuha lil imħabbti. Ħasbuha kenn mill-mewġ tas-solitudni, jew forsi att platoniku. Kemm kienu 'l bogħod mis-sewwa, qas ħadd ma seta' jobsru. Mir-relazzjoni tagħna ħallejna l-impressjoni ta' fantażma lewn il-borra fuq sodda Vittorjana.

L-att għerrieni. Int kont is-subgħa vili ppuntali lejn il-klawsura, iċ-ċaħda ta' sbuħija, tat-tenerezza timida, għalija. Il-fjamma mill-ġeħenna li għażilt. Le, qatt ma ġinna l-kompliċità bejnietna. Qas darba ma tħabbejna taħt id-doċċa jew morna nqallbu l-ġebel, qal Bebbux. L-aridità saċ-ċof tar-rabta tagħna qaċċitilna. Konna avversarji denji tal-bestja ta' Melville u l-kaptan Aha. Blood pressure kaf ma jdejk, subajja kienu jafsu ta' kull darba li l-għada issikkajt fliri stajnejja. Ma nafx kif ma xejħukx il-prietki silenzjużi li kont insixtlek b'sengħa. Sakemm ilsieni mtela' bi wġigħ ieħor u qtiltek kif inxtaqt. Kultant narak għaddejja, tiżliġa mill-faċċetti ta' vażun u wrajk il-fjammi li qatt ma dehru qabel. In-nar jikkonsma l-jama fil-fuklar bħalkieku sħaba mqanwda, candy floss. Nikkosta l-aħħar qtar tal-aniżett. Minn ġewwa nħoss il-ħruq t'eluf ta' lighters fl-inti mxejra mixgħulin bħal meta konna mmorru f'xi kunċert tar-rock klassiku. F'għajnejja s-sikta ċomba. L-istess profondità li int kont taf. L-istess spiral vjolenti. lejn l-imrar.
Tabċipa lil Lewis, grazzi Lewis, bil-poezija tiegħek li ġiet fit-tieni post stadji minn relazzjoni fittizja. U issa, wasalna biex inħabbru il-rebbieħ, jew rebbieħa, il-poezija rebbieħa tal-konkors nazzjonali Dorin Mikallef, li hija l-poeżija fl-ewwel post, il-poeżija rebbieħa hija Ħniex ta' Carmel Scicluna. Nistieden lil Carmel biex jitla' hawn fuq biex jiġbor iċ-ċertifikat kif ukoll il-premju u t-trofew ukoll għall-ewwel post kif ukoll biex aktar tard wara jaqralna wkoll il-poeżija. Awguri Carmel, proset, proset. Inħarsu lejn il-fotografu għal ritratt. Għandna ħafna affarijiet għandna it-trofew. Proset, awguri Carmel, għal-poezija ħniex. Nista' ngħinkom jekk tridu. Nista' nżomm npoġġu trofew hawnhekk. Kif ukoll iċ-ċertifikat. Carmel, taqra ħilna il-poezija rebbieħa ħniex.
Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil ġaġis tal-fiduċja li wrew fix-xogħol tiegħi. Eh, din il-poezija jena eh, dedikajta lil waħda mara kif qalet li għan l tajjeb l-ewwel eh, meta nitbu xi poezija jkollna xi persuna f'moħħna. Grazzi, napprezzi mitti. Jena dedikajta lil waħda mara mill-Eritrea li ħarbet minn pajjiża u ġiet Malta u għamlet xi żmien fuq il-post tax-xogħol tagħna u rrakkontatli l-istorja ta' ħajjitha li tant missitni u qaliltni li ktibtilha dawn il-versi minn qalbi. Ħniex. Hemm ħniex fin ħaffer ħafif fil-ħofor f'qalb pajjiżna jixeb u jolob. Ħniex li ma narawhx, avolja nbidlu n-nuċċallijiet. Ma narawh fl-infern tiegħek bla ħoss u jħeġġeġ ħajtek ħuġġieġa. Nisimgħuk tirrakonta tħajjarna niftakru fix-xaħam żejjed imrambel f'ruħna. Ixxennaqna għall-għamla ta' ħniex jitħanxel li jeħġem ix-xaħam u jeħġem sa jgerrem anki l-lega tat-tiżliġ. Marrita li xi darba kienet limpida, li tant għandna bżonn tkun limpida. Imbagħad hemm il-ħniex irqiq irqiq, tal-uġigħ jinbara mkattiv f'forma ta' fjuri jifjorixxu, li qalbek żagħżugħa tnibbet. U aħna nippruvaw nifhmu x'jiġifieri. Ommok arrestata għal xejn b'xejn mill-militar, u sena sħiħa kkalzrata lil hinn minnek. Missierek imkeċċi għal xejn b'xejn mix-xogħol, mill-bażużli tal-gvern korrott sar qubu. Il-ħarbien, mixi fuq mixi mill-Eritrea sas-Sudan. Eluf ta' naqfa għall-karozza. Mis-Sudan għas-Saħħara sal-fruntiera u eluf għall-but tal-kojut imqit li sarmek fil-Libja u għad-dgħajsa tal-ħniena b'170 ħolqien t'Alla. Bla ħobż u bla ilma, sakemm ħbiebek u qrabatek tgħannqu, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra, mal-qroll tal-qiegħ Mediterranju. Sakemm wasalt hawn, kważi mejta, f'dil-gżira tal-ħofol. Fejn ninnegaw miżegħda ħniex imħannex iħannex ruħna. Fejn inbiddlu n-nuċċalijiet u nibqgħu ma narawx ċar. Ċar, id-dmugħ f'għajnejk, intu tirrakkonta dan kollu, għażiża Luna.
Grazzi Carmel. Grazzi ħafna. Ċabċipa, kemm lilek, proset, awguri, kif ukoll minn ġi fit-tieni u t-tielet post u lill-parteċipanti kollha. Grazzi, grazzi Carmel. Iva għandna t-trofew u ċertifikat importanti ħafna, kif ukoll il-premju, tliet affarijiet. Grazzi minn ġdid. Proset, proset Carmen. Ħanaqrawkom ftit kummenti li qalu l-aġġudikanti wkoll fuq fuq din il-poeżija. L-aġġudikanti kkummentaw hekk fuq il-poeżija li għadkom kif smajtu. Poeżija b'metafori ġo metafori. Metafori friski u estiżi, iżda metafori li jinftehmu. Il-ħsus f'din il-poeżija huma kważi imniffsa f'linji sofferenti. Il-lingwaġġ huwa mirqum u l-element narrattiv imħaddem tajjeb ħafna. Imżewwaq b'emozzjonijiet pjuttost qawwija u kif ukoll element kritiku soċjali. L-aħħar ċapċipa għal din poeżija aħniex rebbieħa ta' Carmen Scicluna. Biex nirringrazzja wkoll lill-Kap Eżekuttiv ukoll tal-li kien magħna għall-loti ta' dawn it-tliet premjijiet. Qed noqorbu lejn it-tmiem din iċ-ċerimonja u fisem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib nixtieq nawgura lil Matteo, lil Lewis u lil Carmel tar-rebħiet tagħhom. Nirringrazzja wkoll lil Leanne, lil Murad u lil Ali u lil Emirates Literature Foundation. Grazzi tal-li qsamtu il-poeżiji tagħkom magħna. Grazzi wkoll lilkom tal-li ingħaqadtu magħna għal din iċ-ċerimonja u jiena inħeġġiġkom biex tibqgħu taqraw, tibqgħu tapprezzaw u tibqgħu tiktbu l-poeżija. Il-konkors jerġa' jinfetaħ is-sena d-dieħla u aħna nħeġġu lil kulħadd biex jissottometti. Kull poeżija miktuba hija merħba biha. U issa wasalna verament fit-tmiem, jiena, Antonella Xisa, nawguralkom il-lejla t-tajba. Grazzi.